Э, хәзер мин сиңа печән базары турында сораулар бирәм. Квест.
О, әйдә.
Үлем, югалып калдым. Хочу снять это напряжение, все. Син төшерәсең уже? Сез шуның хәтле дөрес ситтереп җавап биргән кыяфәт чыгардыгыз. Юк, әйдә дип әйттеләр. Безнең шуның белән сораулар бетте һәм сез барлыгы 3 балл җыйдыгыз. Нәрсә 3 балл өчен нәрсә бирәсез миңа?
5. 5. 3 балл өчен 5 бирәсез миңа.
Сәлам! Бүген без Печән базары фестивалендә һәм без бүген катнашучылардан әлеге фестиваль турында сораштыру уздырабыз. Әйдәгез, карап китик әле. Үзең белән таныштырып кит әле. Минем исемем Рәсилә, мин өченче курс студенты КФУда укыйм. Мин, минем исемем Сәйдәш, Сәйдәш Мифтахов, мин э, Мәскәүдәге Сколководагы Сколтех университетының беренче курс магистратура студенты. Гөлназ Бәдретдин, журналист.
Дадажонова Сәйдә. Э, минем исем Искәндәр Нуриҗанов. Мин бүген милли кием бәйрәмендә Пәшән базарында э, тарихи сәхнәләр куюына и кошлы. Вот так. Нормально. Минем исемем Земфира Гельметтинова. Мин журналист. Хәзер мин сезгә печән базары турында берничә кызыклы сорау бирәм. Бетте баш. Ни өчен печән базарына печән базары дип исем биргәннәр? Чөнки менә моннан ерак кына түгел, менә бу бит инде безнең э, Кабан буенда. Ә э, менә тегендә аңа параль э, перпендикуляр дип әйтергә була инде урам бар, ул хә Париж коммунсурам дип атала. Шунда булган печән базары, анда һәрвакыт печән сатканнар, маллар сатканнар инде. Ә шунда печән базары булган. Теге, теге заманнарда инде. Сезнең белән без тумаган заманнарда. Менә шуңа күрә инде еракка китмәгәннәр эзләргә. Менә шушы тирәдә булгач, татар, татар халкы белән бәйле булгач, аңа печән базары дип исем кушканнар. Әйе, җавабыгыз дөрес. Ох, бик авыр сорау. Ә, бәлки аның чыгышы шул яктан булгандыр, я белмим, берәр печән сатучылар килгән микән соң, иң беренче шулар башлап җибәргән микән. Бу инде иң наив Э, фикер дип әйтимме соң э, эчкәрерәк уйлап карасаң әйтә алмыйм
чөнки элек монда бу татар бистәсе бит инде э, печәннәр сатканнардыр может бер вариант печәннәр сатканнар һәм башка вариантларын юкмы
хәзер генә башка килмей инде Чөнки бу җирдә элек, 100 ел элек печән сатканнар. Анда көфер почмагы булган, тукайлар җыелган, анда шундый аралашу урыны булган ул. Ну, минем, наверное, минем уйлавымча, анда иң башта печән сатканнардыр. Аннан соң печәннән инде башка сатучылар да кереп киткәндер. Печән базарында печән генә саткан э, дигән сүз дөресме ул? Юк, юк, юк, печән генә сатмаганнар, әлбәттә, әйтәм ич, маллар сатканнар дим. Ә, ялгышмасам, ялгышмасам мин бик ял... юк, ялгыш, ялгыш, ялгышу мөмкин, буга җавап бирмим әле мосын. Печән генә сатмаганнар, маллар да сатканнар. Тагы нәрсә сатканнар?
Менә э, татар халкы нәрсә җитештергән, шуны сатканнар инде. Әйе.
Юктыр, печән базары ул теге бөтен халык җыела торган, бөтен нәрсәне сата торган урын булган түгелме соң инде? Мин шулай дип уйлыйм. Анда тагы нәрсәләр сатылган икән дип уйлыйсың?
Элекке замандамы? Әйе. Ә, нәрсә сатыла ала инде элекке заманда? Халык үзенең эшләгән кул эшләрен, үстергән ризыкларын саткандыр инде, белмим инде. Бал кул эшләре, агач эшләре, тимер эшләре. Шуның өчен нәрсәләр сатканнардыр дип уйлыйм. Ашамлыклардыр инде монда теге, мәсәлән, атка печән кирәк булгач, аңа ризык та кирәк бит инде. Шул ашламалар. Анда бөтен нәрсә сатылган. Ризык та, сабын да, бөтен кирәк-яраклар. Э, менә бүген нәрсә сатыла? 100 ел элек тә шунга ошаган әйберләр сатылгандыр дип уйлыйм. Ә бүген монда нәрсә сатыла? Мин өлгермәдем. Кием-салым, сувенирлар, э, читекләр, калфаклар, түбәтәйләр. Дөресме? Дөрес.
Э, Печән базары кайсы язучыларның әсәрләрендә искә алына? Ну, тәгаен инде без бөтенебез дә белә торганы, ул булмаса инде Гапла Тукай. Печән базары яхуд Яңа Кисекбаш. Нәкъ тә шулай.
Кая гына сорый барма. Габдулла Тукайның Кисекбаш әсәрендә.
Печән базары я Яңа Кисекбаш.

Сез шуның хәтле дөрес ситтереп җавап биргән кыяфәт чыгардыгыз, ләкин ләкин ләкин ул дөрес түгел.
Ләкин ул дөрес түгел, ул 1932 елда эшләвеннән туктаган.
Плюс-минус 30 ел. Ничәнче тапкыр менә бу урам фестиваль үткәрелә?

Кара әле ала белмим.
Ярар, ну 70-тән артыграк дип уйлыйсың инде, әйме? 80-гә якын. 80-гә якын. Дөрес җавап 9 тапкыр. Әйе, бик әйбәт аңлашыла. Конечно, әллә ничә ел үткәрмәсләр инде. Так, 17 елда булганнарын ишеттем мин бүген, әйме? Димәк, 5 тапкыр кимендә. Хәтта киләсе узган ел булды микән, юк микән белмим. Әйдә,

элеккеге печән базары урамында узган соңыннан монда күчте чөнки монда җәяүле урам тегендә машиналар йөри
так милли кием икенче тапкыр уза анысын беләм печән печән базары дүртенче тапкыр дип әйтеп карыйм менә мин аның ничәнче тапкыр узганын име менә төгәл белмим но унынчы тапкыр уза торгандыр инде
әз генә ялгыштыгыз мин менә бер алтысында булганым бар
Унынчы тапкыр түгел, ә тугызынчы тапкыр уза. Киләсе елга юбилей икән. Ә киләсе елга юбилей. Менә мин алтысында катнашканым бар, шуңа күрә баштагыларында мин катнашмадым, кызганычка каршы. Ләкин мин Хәрбишән базарына киләм. Хәрбишән базарында ни дә булса сатып алам. Кечкенә генә сабын булса да. Сезгә монда ошыймы? Бик ошый.
Мин менә мин ялда идем әле. Минем путевкам бар иде, менә мин ялымны өзеп, махсус шушы печән базарыннан калмаска дип кайттым бүген. Сез шундый молодцы. Рәхмәт бик зур сезгә үзегез э, дөрес җавап биргән өчен. Ялкын журналына, ялкынны кайнар сәлам. Ялкын журналын укыгыз. Исән сау булыгыз.
Ә ялкын журналын укыгыз, ялкын журналына язылыгыз һәм башкалар һәм башкалар.